Бу заманча түгел, сөйләшмибез диючеләр дә бар. Андыйларга нинди фикерең син, нинди карашта андый кешеләргә? О, менә безнең сыман фикер йөртергә, Рөстәм абый сыман, минем сыман кемдер төзәтеп, төртелеп торырга бәлки дөрес тә түгелдер, чөнки татарлар хәзер э, яшьләр бигрәк тә аларга авыр үсәргә. Бигрәк тә менә э, мин үзем радио тыңлап, телевизор карап үстем, минем чирем бар, дүшәмбе, сишәмбе дип әйтергә. Каян килгән ул миңа? Радио тыңлап. Без бит инде аларны тыңлап үстек. Шуңа күрә болай яшьләргә төртелергә бәлки безнең хакыбыз да юктыр. Ильяс, ә бәлки нәкъ менә шулай төртелүче булмаганга, төзәтүче булмаганга, камил татар телендә сөйләшүчеләр кимәгәннән кимидер бәлки. Алар юк дисеңме?
Төзәтеп торалар бит инде һәрвакыт. Шул ук интернетта Менә без синең белән яңа гына төртелеп үттек шул юмор, Әйе. юмор осталарына. Аны бит еламыйча карап булмый. Андагы хата, андагы Мәгънәсезлек. мәгънәсезлек. Татар теленең ун сүз сөйли икән, шуның бишесе русча була. Алай гына булса әле. Әйе.
Аннары менә м, э, сиңа- синең дә бар микән ул тормышыңда шундый бер без бит инде артистлар теге әйтик э, м, Безне, ну, безне әйтик, күпмедер кеше безне белә инде, таный, әйме? Ә, һәм э, еш кына шундый вакытлар була, берәр яшь яшь кыз килә дә синең белән фотога төшергә. Син уйлыйсың бит инде, куанып куясың. Ага, безне яшьләр дә белә дип. Һәм ул шунда шуны әйтеп куям, минем әбием сезне бик каты ярата ди. Андай бер миндә дә бар. Менә еш, әйме? Миндә дә Димәк, бар. димәк күбрәк э, татар Телле радио, татарча телевидение, татарча театрлар, спектакльләр, концертлар ул кызыграк, күбрәк бүгенге көндә өлкән яшьтәгеләргә. Чөнки без ясамыйбыз яшьләр өчен контент. Менә хәзерге заманга контент. Нәрсә кызык яшьләргә? Гомумән, зур-зур YouTube проектлар төшәләр студиядә. Анда инде менә цензура юк, анысы инде куандыра. Безнең татар халкының бит инде аның синең баш мөхәррирең төзәтсә дә, Төзәтмәсә дә, бүтән цензура бар. Тукта, ә без цензурасы.
Без үскән чакта яшьләр өчен нәрсә бар иде соң татар телендә? Шулай ук берәй бердә юк иде. Ансы ә без ничек тә үстек бит. Э, ләкин һәр вакыт әйтәләр бит, татар бетә, татар бетә дип бетмибез Алла бирса. Барысы да яхшы булыр. Безнең э, чөнки менә хәзер Шаян ТВ телеканалы эшләп. Мин үзем дә улыма кушып җибәрәм, сөенсен дип. Анда бит инде Ә үзем карыйм диген.
үзем карыйм.
Менә чыннан да безнең яшь чакта, безнең бәләкәй чакта юк иде бит мондый әйбер. Ярар, яшь чакта безнең бу заманда безгә әти-әнидән сеңгән. Шулай шул.
Бүгенге көндә әти-әни тәрбиясеннән тыш, менә шулай ук син әйтәсең, э, яшьләрне кызыктырырлык контент кирәк дисең. Нәрсә белән кызыктырып була яшьләрне?

Миңа калса, бүгенге көндә яшьләр җырлар тыңлыйлар бит инде. Популяр җырлар тыңлыйлар. Алар иярәләр шул җырчыларга, танылган кешеләргә. Шушы татар милләтенең йөзләре төшермәсен ире безнең татарлыгыбызны. Чөнки күбесенең Инстаграмына керәсең, алар анда русча сөйләшәләр. Нәрсәгә иярергә алайса, әйме? Урысча язалар.
Әйе, урысча язалар.
Мәсәлән, татарча язган очракта да әне э дип язалар, әйме татар шрифты, тагын татар шрифтына керәбез инде менә.
Берничә генә җырчы санап китәрлек кенә шундый саф татар телендә яза торган. Күптән түгел генә сокланып киттек әни белән Әсхәт Дебер Шатырның Инстаграмына. Искиткеч! Әйтерсең, качок егет. Каян ул кадәр яза ул дип, әйме? Мин дә уйлап куйдым, үзе яза микән соң бу моны? Без дә шулай дидек, без дә шулай дидек. Менә җәмәгать кереп карагыз әле, эскә табыйм. Ә үзе язамы, түгелме, анысы икенче мәсьәлә бит аны, әйе. Менә әниемә, әнисенә җибәрсен, язып бирсен. Мин әниемә җибәрәм дә, миңа төзәтеп бирә бит әле. Шулай ук, э, Ландыш Нигъматҗанованың инстаграмы бик кызыклы. Татар телендә балалар белән сөйләшә. Инстаграмын татар телендә алып бара. Э, менә ул яшьләрне ничек кызыктырырга? яшьләрне бит инде үрнәк э, булырга кирәк. Әйе, татар булгач бит инде татар артистларына иярә, күпмедер булса алардан нәрсәдер ала.
Алып баручы, э, блогер, татар